आइ हम बड़ी बनबऽ जा रहल छी ओहिके लेल हम बेसन लऽ लेलहुँ हँ एहिमे हम कनिक एक चुटकी हींग दऽ देबै आ कनिकके हम हरदिके बुकनी दऽ देबै अब एकरा हम कनिए कनिए पानि दऽ कऽ बढ़िआँसँ एकरा हम फेट लेबै एकरा हम खूब बढ़िआँसँ तखन तक फेटबै जखन तक कि खूब हल्का नहि भऽ जाय तखन तक एकरा हम फेट लेबै ई तऽ बढ़िआँसँ आब देखियौ फेट लेलहुँ हँ हम अहाँसभके हम एहिमे पानिमे देखाबै छी देखियौ ई पूरा अलगि गेल जहन एहन सुन्दर सनके अलगि जायत तखन बनायब तऽ बड़ी एकोटा टाइट नहि बनत फूलल रहत एतऽ हम गैसपर लोहिया चढ़ा लेलहुँ हँ ओहिमे हम तेल गरम होय लए दऽ देने छलहुँ हँ आब हम अहाँसभके ओहिमे खोटि कऽ देखाबै छी ई अहाँके जतेक टाके छोट पैघ जेहन खोटैके हैत अपना हिसाबसँ खोटि लेब तऽ देखियौ हम बड़ीके खोटि लेलहुँ हँ आब एकरा हम कनि लाल कऽ कऽ छानि कऽ निकालि लेब तऽ देखियौ ई बड़ी खूब बढ़िआँसँ लाल भऽ गेल हँ अहिना कऽ कऽ सभटा हम छानि कऽ निकालि लेब आओर एतऽ हम पानि लऽ लेलहुँ हँ ई ठण्डा पानि छै गरम पानि नहि छै एहिमे हम निकालि कऽ दऽ देबै अगर किनकोसँ बड़ी नहि फूलैत हैत तऽ ओ एना बड़ी छानि कऽ आ पानिमे जे एकरा खसा देबै ई बड़ी एकोटा टाइट नहि हैत खुलल हैत अहाँ ई वीडियोके पूरा जरूर देखब तखन अहाँके पता चलत जे हम केना बनबै छी आओर ई बड़ी एकोटा गाँठवला नहि बनत गुठलीवला अहिना कऽ कऽ हम सभटा बड़ीके छानि कऽ निकालि लेब अहिना कऽ कऽ हम सभ बड़ीके फेरसँ बना कऽ छानि कऽ सभटा निकालि लेब तऽ बेसनमे हम नून नहि मिलेने छलियै हँ अगर किनको सूखा खायके हैत तऽ अहाँके ओतबी बेसनमे मिला कऽ नमक स्वाद अनुसार आ तहन छानि लेब सूखा अगर खायब तऽ झोरमे देबै तऽ नमक नहि देबै बेसनमे एतऽ देखियौ हम सभटा बड़ीके छानि कऽ अरे पानिमे हम दऽ देलहुँ हँ आब ई कनि बेसन हमरा बचल अइ तऽ एहिमे हम कनिके नून स्वाद अनुसार नून कनिके दऽ कऽ आ एकरा हम मिला कऽ सूखा बड़ी छानि लेब छोटे छोटे एहिमे हम सूखा बड़ी छानि लेब

तऽ देखियौ हम खोटि लेलहुँ हँ बड़ी एकरा हम कुरकुरके कनि हम छानि लेब ललहुँके तऽ देखियौ ई बड़ी हम छानि कऽ निकालि लेलहुँ सूखल बड़ी आओर एहि लोहियामे से हम तेल कम कऽ देलियै हँ कनिए तेल रहऽ देलियै हँ आओर एतऽ हम एगो कटोरी लऽ लेलहुँ हँ एहिमे हम सब मसाला लऽ लेबै नमक स्वाद अनुसार लेबै झोर बनबैके छै तऽ ओहि हिसाबसँ ई आधा चम्मच हम हरद पाउडर लऽ लेलहुँ हँ ई हम एक चम्मच आओर आधा चम्मच हम डेढ़ चम्मच एहिमे धनिया दऽ देलहुँ हँ ई काश्मीरी लाल मिरचाइ तऽ ओ दऽ देलहुँ हँ आधा चम्मच आओर कनिए हम एक चुटकी करूवला मिर्च से दऽ देलहुँ हँ गरम मसाला सेहो हम एखने दऽ देबै ई आधा चम्मच हम गरम मसाला दऽ देलहुँ हँ

तो देखियो ये मसाला भुजा गल हाँ एम तेल छोड़ दिलक हाँ अब ये हम बेसन कनी से राख लेने छो हाँ सानल वाला आ एक कटोरी हम एम दही लऽ लेलहुँ हाँ ये दही दऽ देवे अब एक बढ़िया से हम फेट लेबे से हम बढ़िया से फेट लेबे ये हम खूब बढ़िया से फेट लेलहुँ हाँ आओर एहि बड़ीमे जतेक पानि देने छलियै हँ सभटा एहिमे पसा कऽ एहिमे दऽ देबै आओर एकरा सभटाके हम गैस बिल्कुल कम छै एहिमे खसा देबै तऽ देखियौ एहिमे दऽ देलियै हँ आब जे हिसाबसँ हम रस रखबै ओहि हिसाबसँ एहिमे पानि दऽ देबै एक गिलास हम आओरो पानि एहिमे दऽ देलहुँ अभी जहन खूब बरकि जेतै तखन एहिमे हम बड़ी एखने दऽ देबै एकरा कम आँच पर हम कियाकि दही देलियै हँ सेहो तऽ दही फटतै नहि ताहि दुआरे कम आँच तक पर एकरा हम बड़कऽ देबै जहन खूब नीकसँ बड़कि जेतै तखन हम अहाँके देखबै छी तऽ देखियौ ई बड़ी खूब बढ़िआँसँ बड़कि गेल हँ फूलि गेल हँ एकदमसँ सभटा बड़ी आब एतऽ हम गैसके बन्द कऽ देबै तऽ गैस बन्द कऽ देलियै अब एतऽ हम एगो करौछ लऽ लेलहुँ एहिमे हम दू चम्मच घी लऽ लेलहुँ हँ फोरनके लेल हम घी लऽ लेलहुँ हँ हम खटाइमे आमिल आम नहि यूज केलहुँ कियाकि हम दही डाललहुँ हँ अहाँसभ बिना दहीके बनायब तऽ जहन गैस बन्द कऽ देबै तखन आमिल या आम जे खटाइमे दैके हैत से अहाँसभ दऽ देबै

एतऽ देखियौ ई फोरन खूब नीकसँ पाकि गेल हन आब एकरा हम एहिपर छौँक देबै बढ़िआँसँ अहूँ सब ई वीडियो देख कऽ बड़ी जरूर बनायब बहुत नीक लागत बहुत बढ़िआँ बनल हन लाइक सब्सक्राइब जरूर कऽ देबै